Fel ti 'di gweld ma' loris yn pasio trwyddo yym a un yn aros iddo lan y rhiw so... A ma'n achosi ciwie wedyn.
Ie ydi.
Golygfa digon cyfarwydd ar stryd Rhosmaen yn Llandeilo. Yn gyson, mae traffig trwm yn ciwio tu fas i'r siop goffi a gwin yma. T'mo ni ar pinch point fan 'yn ma'r rhewl yn yn myn' yn gul yy ma'n ffenestri ni reit ar ochor y palmant t'mod pan ma' dau lori neu yy pethe'n trial yym croesi Mae'r ma'r ma'r ffenestri yn yn ysgwyd so mae'n bendant yn yn broblem. Llwgdestun i gyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru wedi iddyn nhw benderfynu ar lwybr ar gyfer y ffordd osgoi newydd. Fi fel person busnes yn yn gobeithio neith e neith e wella'r dre a bydd pobl dal yn dod fewn ma' digon o siope yym llefydd bwyta yym independent 'da ni sydd yn sydd yn denu pobl i'r dre. Fe fydd y llwybr newydd yn dechrau ger Ysgol Bro Dinefwr i'r de o Landeilo, cyn croesi Afon Tywi a bwrw tua'r gogledd ar ochr ddwyreiniol y dre, ac yn ymuno â'r gylchfan i'r gogledd o Landeilo. Yn ogystal â hynny, mae'r cynllun ehangach yn edrych i dawelu traffig yng nghanol y dre trwy gyflwyno system un ffordd. Y rhan yma o stryd Rhosmaen yn Llandeilo sy'n achosi trafferthion. Mae'n gul yma. Lorïau reit ar bwys y ffordd, a hynny'n achosi trafferthion ers degawdau. Mae yna gynlluniau wedi bod i ddatblygu ffordd osgoi o gwmpas y dre, a busnesau lleol yn croesawu'r datblygiad diweddara. Fi moyn e, chos ma' ma'n itha dansiarus os bo' ti cerdded dro- like rhwng dre. Yym ond mae 'di mynd mlan am sbel nawr so gobeithio bydd yn mynd yn mlan. Mae'n hen bryd bo' fe'n dod achos withe ma'r loris mowr 'ma ma' nw'n dod fan 'yn ma' n'w ma' n'w jyst ffili myn' hibo'i gilydd. Ma' fe'n yy. Wedi bod yn dysgwl y sbel? Amser hir hir. A bydd y siŵr o fo' sbel cyn dod o hyd. Ond chi'n credu fydd e yn dod? Yym.
Pwy a ŵyr? Gobeithio. Mae adeiladu ffordd osgoi yn rhan o gytundeb ar gyllideb 2016 rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Lafur Cymru, ac mae'r cyhoeddiad diweddara yn un arwyddocaol, yn ôl aelod lleol Plaid Cymru yn y Senedd. Mae'r Llywodraeth wedi gweud am y tro cyntaf maen nhw wedi dewis hewl fel y datrysiadyd yn unig hynny, maen nhw wedi adnabod uh, llwybr yr hewl hynny, mi fydden nhw uh, yn fuan iawn yn gweithredu yn gyfreithiol i warchod y, y llwybr ac yn dechrau wedyn ni uh, ar y gwaith manwl technegol er mwyn uh, dylunio ac adeiladu'r hewl. A mae yna arian uh, sylweddol dros 80 miliwn wedi clustnodi ar gyfer y prosiect yma. Doedd hwn ddim yn rhan o'r um, uh, arolwg o, o ffyrdd yng Nghymru, um, ond um, ar y llaw arall, maen ma nhw'n dweud yn y, yn y cyhoeddiad um, bod nhw'n mynd i bwysleisio pethau fel um, uh, ffyrdd eraill o deithio, uh, falle lleihau yr um, coflymdra ar rhai o'r ffyrdd, er enghraifft o gwmpas yr ysgol. Wedi hir aros, mae'n edrych fel petai ffordd osgoi Llandeilo gam y nes. Ond mae 'na siwrne hir i fynd tan bod y daith yma ar ben.